Iki müň ýigrimi birinji ýylda beýin operasiýasyny geçiren Kakageldi Allanazarow Türkiýedäki hassahanadan çagyrylyp, oňa elli alty müň lira bergi kesilen. Eger galan elli alty müň lira tölenmedik ýagdaýynda işiniň suda geçiriljekdigi ikuçsyz diýlip aýdylan. Eýýam iki ýarym ýyldan bäri saglygy sebäpli gazanç edip bilmeýän Kakageldiniň hassahana bergisi boýnunda galdy. Şonuň üçin ýurdy dolanma mümkinçiligi hem ýok. Başgaça aýdylanda Kakageldi bergisini töleýänçä oňa Türkiýäni terk etmek gadagan. Işiniň suda geçmezligi üçin, ol ýene bir gezek Türkmenistanyň Stambuldaky konsullygyna ýüz tutdy. Kakeldiniň olardan talaby, hassahana tölegini ýurduň içinden bankyň üsti bilen dollar bahasynyň resmi kursunda geçirmekdi.
Öýe gidesim gelýär özümem. Öýe-de çykybilemok ýurtdan. Men näme diýjegimi bilemok eziz watandaşlar. Aňyrdakylar pamok eder indi. Hasap ber, men pul geçirjek diýdi. Biz onda edbilemzok. Edbilen kömegimi etdim men diýýär konsul. Emma konsullykdan oňa ine şu kagyzy berdiler. Bu kagyzda türkmenleriň türk kökenli milletdigi ýazylýar. Şol sebäpli Kakageldä elli göterim, ýagny ýüzde elli bahany kemeltdiler. Kakageldi bu kagyzyň netijesinde elli alty müň lira bolan bergisini ýigrimi ýedi müň edip tölemeli boldy. Ýöne muňa garamazdan, hassa we girdejisi bolmaýan iki çaganyň kakasyna bu mukdary tölemek hakykatdan daşda galýar. Kakageldi mundan öň Marydaky ýaşap ýören öýüni derman almak üçin nalaç satmaly bolandyklaryny aýtdy. Indi mundan beýläk satara zady galmandygy üçin yzygiderli görnüşde konsullyga ýüz tutýar we ýurduň tebigy baýlyklaryndan peýdalanmak onuňam hakydygyny aýdýar. Şol ýurduň baýlyklary halka degişli bolany sebäpli häzirki düşen kynçylykly ýagdaýyndan çykmak üçin şol baýlyklardan hak talap edýär. Biziň hakymyz diýip ýatyrlar. Biziň salgytdan alyp, biziň öz ýurdumyzyň öz puly, biziň öz zatlarymyz bolar.
Maryda yzynda galan ejesiniň hem saglyk ýagdaýy Allamyzarowlar maşgalasynyň ykdysady ýagdaýyny has-da agyrlaşdyrýar. Ejesiniň yzygiderli ulanmaly dermanlaryny alyp bilmeýändigi sebäpli, onuň hem ýagdaýy gowy däl diýip, Kakageldi aýdyp geçdi. Adaty ýagdaýda, mugt ýa-da arzan dermanlar bilen hassalary üpjün etmeli dermanhanalar soňky döwürlerde hassalaryň ýüzüne-de seretmez bolupdyrlar. Men bolnisa düýn geçirdik diýip Türkmenistan konsula baryp gaýtdym. Geçirdik bergiň ýok diýdiler. Bäram bergiň bar diýip tutýan ýeri. Hasaplaşylýan ýer. Bergiň bar diýýär. Türkmenistan konsulam geçirdim diýip arlaýar. Iki ýana gatnap indi men ýol kiraýam almady. Dogrymy aýtsam. Şeýdip iki ýana ýöne eşek ýaly gatnadyp ýörler. Näme etjegimem bilemok indi. Muny watandaşlar Türkmenistan konsulyna Stambuldaky baş konsul şeý diýýär. Biz geçirdik diýýär. Menem suda geçirjek diýýärler bäri. Üzmesemem seredenoklar berigiň. Men öýe gitjek bolýan. Öýe gitsemem bolýa. Öýi açsamka indi. Gözüm işlänok, gulagym eşdenok bir gapdaly. Näme etjegimi bilemok men eziz watandaşlarym.